CCTV cameras ne all the software management of the hospital from Apricom Ghana. Ɛnti Dr. Abdullahi Amankwa ne Nana no bɛkɔ inside ne yɛakɔhwɛ adwuma yɛayɛ so far so good. Ah, me dia de Nana Ataku Asumadu Obrempɔn ɛyɛ hwidie mu ɔman hene ntwa ato afɔn no ahafo hwidie no ho a ɛnɛ babɛhunu adeɛ wɔ Ɛfata kakraba a m'ani agye paa, ne nyinaa ne sɛ yɛne yɛn nua yɛ ba yɛ dehyeɛ Dɔkta Habib yɛ ɔde ɛkyɛ nwafoso bi aba wɔn yɛn mu a yɛ a ɛreboa yɛn. Ɛfiri sɛ ɛnɛ deɛ metwa ne mu ama bɛhwɛ sɛ n'adwuma mu si teɛ. Nokwa sɛ mebaeɛ ma bɛhu nneɛma bebree yɛ a m'ani agye paa. Na ne da a yɛ a wɔresie no ɛyɛ ne hospital anaasɛ ne clinic no, na mebɔ mmɔden ara sɛ mɛma no afotuo. Sane sɛ ade na ɔba bɛyɛ no Daakye daakye biara ɛbɛyɛ ade kɛseɛ sɛ bi eh, ma nsu yɛ asase no nyinaa asan ne sa nti mɛsrɛ no sɛ daroma aborosa na ɔyɛ no ɔnyɛ no aborosa nsa flow wɔwia wɔwia wɔn flow no that's why wɔn nsɛm foro nɛtena bi wɔn nsɛm foro nka ho bio ɛsan sɛ mesɛ daakye biara no saa clinic yi ɛbɛboa ɔman na aboa wiase mɛ nyinaa na ɛnɛ ɛɛ apɔmuden ɛne adeɛ ɛsɛ no yɛhwehwɛ Na sɛ dɔkta yi atu ne ho asi hɔ sɛ ɔde ɔde nhama a ɛyɛ soronko bɛboa yɛn ama yɛanya apɔmuden de a, na ɛsɛ onimdeɛ bi a ɛwɔ biara no ɔsɛ yɛtumi de boa no ma saa klinik yi tumi tu mpɔn na ewie pɛ na ɛboa amansan nyinaa. Obi a ɛyɛ asa biaku wanom tii bi ahwɛ de, obi agye di ho adanseɛ sɛ ɛyɛ adupapa, ɛyɛ tii papa a wonom a w'ankasa w'apɔmuden tumi si pi. ne sɛ sita. Nti afutu ayɛ a mede ma eh, Dɔkta Habib Amankwan sɛ n'adaroma. Nea wayɛ no ɛsɔ ani na mmom mɛsrɛ sɛ wɔnsa ntɔ wɔntɔ nkɔ so na wɔnyɛ aborosansa. Na aborosan deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛ daakye. Sane sɛ ɛbɛyɛ ade kɛseɛ paa de aboa ɔman mu nyinaa. Na afutuo kakra a mpɛ sɛ mede ma eh, Dɔkta Habib Amankwan no no. Nyame nhyira wo, ɔma wo nkwa tenten ma yɛn.

atumi abu adwuma yi. Ana ɛyi ɛbɛkora card ne patient foɔ no wɔn nkrataa.
Ɛsɛ mi sɛ ebi bɛbɛ mu a mi sɛ sɛ wiase esi ɛkɔ no ɛnɛ biara kɔ computer so. kɔmputa so. Nti berɛ bɛba a ɛyɛ a ne nyinaa bɛ run akɔ kɔmputa no ɛɛ file file ne profile yɛ yi nyinaa ne nyinaa no ahwɛ ɛtoɔ bɛtwa. Nti no ɛyɛ sesei deɛ yɛhyɛ aseɛ deɛ yɛmfa wei no saa dabi pam nneɛma ɛkɔ so nyinaa ne nneɛma nso so ɛresesa menim sɛ ɛbɛyie nso so. Nhyira eh. Nyame yɛ adom na mo adaworo ma mo ba yɛn nkyɛn a yɛbɛma mo abɛtena sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo mmra mmɛtena ɛdɔm no nyinaa mu nti no yɛyɛ ha ma Mpanimfoɔ no sɛ ahemfo no Nyame a mena mo ba a, ɛha na mobɛba abɛtena. Ɛɛ, ɛɛ, ɛɛ, ahemfo na afei bia sɛbi atitiriw, ɛɛ, ministers, ebi koraa ebia na His Excellency bi no pɛ sɛ bi a ɔba bɛsra wo a, tumi nya baabi saa ma saa nnipa bi saa no a, atitiriw no ɛyɛ. Nnipa nyinaa yɛ nnipa deɛ, nanso sɛbi, sɛbi a berɛ duru baabi a, ɛɛ, na yɛn nso yɛkakra akɔ akɔba mu. De panin ba na sɛ wode adidi asia ba no a, ɛyɛ a na ɛyɛ kama. Panin bi koraa te sɛ baabi wɔ afutu a ɛwɔ sɛ ɔde ma wo de pa dɔm ntumi mfa mma wo. Ɛwɔ sɛ ɔde ba baabi a ɛyɛ a sɛbe ɛyɛ kokoa mu. Ɛɛ, kae nhwɛ sɛ ayuruwa mu. Wode no kɔ ayuruwa mu. Ɛhɔ deɛ, wɔne ne mmienu nko ara. Afutu bi a ɛwɔ hɔ no a na wɔde ama wo. Te saa a ɛha a wɔayɛ de asi hɔ no nso, ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa daakye. Mo ni adwuma. I wish I was like you. Mpakyɛw ha nso yɛ consulting room two ha na doctor a ɔtɔ so mmienu no nso bɛtena. Ɛyɛ very good because wo koraa no mensuro koraa no a ɛwɔ sɛ consult na ɛyɛ bɛɛ bɛyɛ mmiɛnsa asɛ nan kɔ deɛ meka nyina bɛbam. Ebɛbɛm, sɛdeɛ menye Otumfoɔ Nyankopɔn de, nanso mpanyimfoɔ sɛ wofiri dua pa a yɛpia hɔ. Nea wɔyɛ na apagya sɛbe ɔman Ghana na amansan nyinaa ahu wɔ no. Mesɛ ahɔho bebree nso ba bɛsɔ bɛ ba bɛsua ahu sɛdeɛ wo dwumadie no si teɛ. Enti mesɛ Doctor se deɛ Nyame pɛ a ɛbɛyɛ mmɔ Ɛtumi sɛ nso yɛ a, hwɛ sɛ bɛsa bi deɛ ɛɛ si hɔ nom na wofo bi ba a wasa de aboa no. Nhuu. Mpakyɛ na misa o. No. Mpakyɛ na na ha na yɛ consulting room three hɔ a doctor a ɔtɔ so mmiɛnsa no so ɛbɛtena.
Ɛyɛ ɛyɛ paa na maka no sɛ ɛɛ seetie biara no saa clinic yi deɛ ɛɛ yɛ bɛyɛ nkɔsoɔ ma. Ɛbɛ, ɛbɛboro saa mu koraa, because sɛdeɛ mesi hu no no, ɛnneɛma abodin ɛrekɔ akyire, ɛrekɔ akyire, ɛrekɔ akyire. Wohu sɛ abɛtete nnipa bebree wɔ mu a wɔwɔ nimdeɛ saa ɛyi nhaban yi ho. Nti ba a doctors no bɛtɔ so ana? Because obi a wokyerɛ no, sɛ ɔno nso bɛkyerɛ obi seetie biara na afei akɔ akɔyɛ sɛ bi ogyi anaasɛ bi a kɔ kɔ kɔmfoanɔkye anaasɛ bi a ɛɛ. Eh Kwarebu, doctors bebree, wo nso wode w'ani fɛ sɛ yi a, sɛbe woyɛ no ɔbɛyi ɔman Ghana, clinic kɛseɛ paa yi a woyɛ no ɔman Ghana, nti ɔsɛ ɛtumi yɛ kɛse, ɛde sɛ Kwarebu nom ne Gee nom, na obi ahu sɛ ampa, Habib clinic no, ɛyɛ adeɛ a ɛdi mu, na aboa wɔn yɛ nyinaa. Amen sir. Na mepakyɛw ha nso yɛ dispensary baabi a yɛbɛgye agyede nnuro nso. Mm, ɛyɛ.

Ɛna wɔn nso a betumi afa baabi a steps wɔ no wɔ Bonkun. Okay. Ɛno nso yɛate mu de kɔ restaurant
no. Dɛ sese dɛ ɛɛ wɔn ade sese dɛ yɛato adi o ɛɛ asopiti a anaa clinic a yɛ a yɛbɛyɛ restaurant wɔ mu na mmogya ahodoɔ da otumfoɔ nyankopɔn kyee wiase no yɛayɛ saa nneɛma yi nyinaa no ɛbɛyɛ sɛ nnuane bi wɔ ha sei sɛ ɔyɛ abɔduane diifo bɔduane yɛ biifo bɔduane ei ɛyɛ asɛm ɛyɛ asɛm kɛseɛ nti madam ma mpa ne yɛ kɔ ma dɔkta abulai abi sɛ n'adwumadeɛ ɛnyɛ nkɔsoɔ na ɛtumi nyɛ tɛntɛn ma yɛ ne nya yɛhia yaresa ɛhia pomuden yɛtumi asom ɔman ghana ɔtumfoɔ nyankopɔn nso atumi akyira yɛ nti yɛnya yɛmfa mpabɔ soronko nta papa akyi

Ɔka sɛ, Ah, wohu sɛ ɔka bi koraa sɛ VIP, BVP, VIP ne adeade. Ɛna wokɔ stadium so a, ɛnso yɛwɔ saa nneɛma nyinaa. Mebisa ara sɛ mensua mu kakra. Eh, ahemfo ne sɛbio president ne sɛbsɛbsɛbsɛb hyɛ atitirim. Eh, yɛde adidie kwan so o, anuanom, atitirim. Sɛ nnipa bi wɔ hɔ no a, sɛbio kuo no ara ɛden sɛ nnipa dodoɔ mu obi tumi adidie nti, ɔnya baabi saa no a, ɛtumi boa.

Nhwehwɛmu ama yɛahu sɛ wɔn a sɛbe wɔpira a yɛde wɔn kɔ hospital ebi a yɛpam no, ewia a wɔn mu amiamia no yɛ a na ɛwɔ fam kakra. Nti tete amammerɛ no a na yɛyi so de miamia nnipa no, yɛanya hospital kɛseɛ bi a yɛne wɔn akasa a, in case sɛ obi pira na wɔpam wie a, Wɔbɛba na yɛde no ato mpa so a, na yɛmiamia no kama sɛdeɛ na tete hɔ yɛde nneɛma miamia nnipa no pɛpɛɛpɛ. Yɛnyi so fi yie, bɛyi so mu amammerɛ sɛdeɛ tete hɔ no na moyɛ no ara. Ɛyɛ nokorɛ pa ara, mo wayɛ adeɛ. Meka sɛ yɛbɛto yɛn nananom bo a wɔnya lorry accident a, yɛhyɛ da sa anwea, noa anwea, anwea no de gu ayi mu, bɔtɔ mu, asantuma mu. na yɛde toto na yɛde yiyi mmɛn kakra kakra kakra. So w'akoma betumi adi dwuma yiye a na gyina mogya pa a ɔbrɛboɔ de ma no? Nanso sɛ brɛboɔ no anndi ne dwuma sɛnea ɛfata a, akoma no yɛ den nya mogya pa. Ɛno nti na Dɔkta Amankwaa Abdullah a ɔda Habibi Herbal Clinic ano ayɛ nhwehwɛmu de tii nwanwasoɔ bi aba a wɔato ne din Habibi Panos Tea. Wonom saa tea yi a, nneɛma fi bi a ɛwɔ wo brɛboɔ no mu a ɛntumi mma akoma no nnya mogya pa no, ne nyinaa befiri hɔ. Tɔn Habibi Panos Tea wɔ wo restaurant, snack bar ne wo tea joint. Habibi Panos Tea wɔ supermarket ne provision store biara. Wopɛ no dodoɔ a, frɛ 0243 03 9937 anaa 0267 44 3364. Habibi Panos Tea, wo nso nom bi! Lembor Brebor Mpa. Wɔde hyɛɛ me din de Nana Ataku Asumadu Brempong Hwedeɛ mu Ɔmanhene Dwatoafoɔ Hene Emie. Mekyea mo nyinaa, ɛnkanka me wura, Asantehene wura, Otumfoɔ me wura, mebɔ mo ase, Kwame Tumah, mekyea wɔ buru, Sɛ muhu me kasafidie so a, ɛnyɛ bɔne biara, na ɛyɛ adanseɛ soronko na mabɛdi. Ɛntaa nsi, sane sɛ yɛhunu bi da sɛ ɔhene bi redi adanseɛ afa biribi ho, na ɔde aka m'akoma sɛ ɔsɛ metumi bɛdi adanseɛ kyerɛ amansan nyinaa. Ɛyɛ ahemfo sɛdeɛ asuae sɛ nokorɛ nko ara na ɛbɛka. Berɛ a yɛsuae no wɔ sɛ yɛtumi yɛ biribi ma amansan nyinaa hunu sɛ nnipa bi wɔ hɔnom a wɔboa ɔman Ghana, wɔboa wiase mmaa nyinaa na ɛtwa na sɛ ɛfata sɛ yɛtumi bɔ n'aba so berɛ a yɛredi ne ho adanseɛ. Na ɛnyɛ obiara sɛ ɛɛ yɛn wura Abulai Habib, me ne papa yi sɛdeɛ yɛakɔ bɛyɛ mfeɛ mmienu ne fɛ ni. Na meyɛ kyinyifo pa ara, woyi Thomas a ɔwɔ Bible mu a ɔgye Yesu akyinnye no a, me ne me ne sɛ ka in command. Nti mebɔ mmɔden ara sɛ mɛgye ne mebɛyɛ wo kyinyin, na megye tom sɛ ɛwie pɛyɛdeɛ a, woahu sɛ medi ho adanseɛ. Papa, deɛ edi kan me ne hyiaeɛ, ɔma me hu sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn akyɛ wiase mu nan, na ɔde mogya akuokuo na ɛkyɛeɛ, OAD na AB. Ɔkaa me gyee ho akyinnye kɔpem sɛ mekoduaduaa mu ara kɔbisa Utah adɔktafoɔ bi sɛ, Dɔkta bi a na ɔba TV so, ɔse Nyankopɔn kyɛ wiase mu nan, na ɛte sɛn? Ebi gye tom mu. Ampaneɔpam nso bɛkaekae ho sɛ ɛberɛ bi na obi yare, ɛde kɔ ayaresabea, yɛkɔhwɛɛ ne mogya a, na ɛse mogya wei ne wei mfa, ɛhwɛ a ɔse ɛne wei mfa, kɔpem sɛ yɛnya mogya bi a ɛne no fa yɛ ansa na yɛatwe de ama saa nipa korɔ no ansa deɛ ɔnte apɔ no. Enti ma me gye ne dii sɛ ampa sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn wakyɛ wiase mu nan. O, A, B, ɛna afei A, B.

Yɛnoa no de corn beef to so a, ɛnyɛ easy. Papa yi tuaa me, megyina ho metuaae. Corn beef, metuaae. Sɛɛdi, metuaae. Siane sɛ na mepɛ sɛ mehunu sɛ nea ɔreka nyinaa no, so ɛyɛ nokorɛ anaa. Na mebɔ mmɔden ara di n'asɛdeɛ so. Nokwasɛm ni, ɛnnɛ mesi pi, esi ta. Meka wei de hyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn animuonyam, menhyɛ biara ka Doctor Habib. Enti me nua, ɛnnɛ worehwɛ me wɔ kasafoni so. Mesrɛ wo bebree. Aduane deɛ ɛyɛ dɛ deɛ, ɛyɛ dɛ, nanso hunu sɛ w'aduane a ɛyɛ awudie no, so ɛne wo mogya no ɛfa anaa? Ɛnneɛ na hwɛ biribi yie. Sɛ ɛno na amfa deɛ, ɛnneɛ hwehwɛ Doctor Habib Akyirappan na baabi a mogya rekɔ akɔduro no, ɔnkyerɛ wo aduane a ɛwɔ sɛ wotumi di ma mogya bɛtumi anya ahoɔden, ɛtumi aboa nipadua no. Na sɛ wotumi tie n'asɛm a, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, wobɛnya, wobɛsi, wobɛsi pi na wasi, wasi ta so so. Nsɛm no ka sɛ, O foɔ, sɛdeɛ Dawid yɛ ka no no, hɛ, menwe amane, menwe nsesaawa, ɛ, me, menwe salmon. Na mmom adeɛ a ɛyɛ a mewe ara ɛyɛ tilapia, wiriwiri, ɛna afei nantwinam. Sɛ nso ma mete aseɛ sɛ, o, yɛni protein. Nti nantwinam ankasa ankasa ne adeɛ a ɛyɛ bɛtumi aboa me yɛanya protein. Sɛ mɛde ka sɛ mɛ tua nantwi nam bɛɛ sɛ mfie bɛɛ mmiɛnsa sɛ mfie nan yɛ o. Mɛ tua mɛ nwi nantwi nam. Te ba ne ma pɔs ma pɔs na yɛ me ya. Eti mɛ a Dr. Habib ne hyia ɔka kyerɛ me sɛ ofo wo de nantwi nam sɛ ɛyi saa. Ne ɛhɔ a nwumina no a na mɛ kɔ na nkwa sɛ mɛ kɔ wue nantwi nam. Ne mɛ mɛ nka ntua ɔso boa. Mɛ nantwi nam ne ɔsɛ me ne mɛ si ne so mɛ deɛ bɛ wo deɛ mɛ we papa. Efiri nyinaa ma pɔs so a na ɛyɛ me ya hyehye nyinaa ne nyinaa fɔn kodwo tɔ. Enti me nua nnɛ wohwɛ me kasafoni no meserew bebree. Ade pa na edi ho adanseɛ. Na wɔn wɔn sɛbea gu Hwideɛ man hene Twatoafoɔ hene Nana Atta Aku Asuma Dwobrempɔn bi di saa Habib ho adanseɛ deɛ ɛm sɛ ɛyɛ ade papa. Masɔ mahwɛ ɛno nti na meredi ho adanseɛ kyerɛ wo no. Yɛ sɛ anka ɔhene mu no anka merentumi ɛtra kasafidie so ɛnni ho adanseɛ. Hyɛ no n'adaworoba, yɛsuae sɛ nokorɛ nko ara na yɛbɛka, na ansa na bɛka nokorɛ no nso hu sɛ wode odie mu hu sɛ deɛ ɛrekɔ no ɛyɛ ne kwan so anaa. Nti me nua ɛnɛ wotie me nnɛ, mesrɛ wo ada, mesrɛ wo, mesrɛ wo, yi mogya no a Otumfoɔ Nyankopɔn de ama wo no gu mu ahodoɔ. Sɛ anka wohia mogya bi a, anka ɛbɛka sɛ emu no nye mogya bi a ɛyɛ kɔkɔɔ, na anka sɛbi anka ɛbɛtumi adi sɛbi oo, sɛbi sɛbi ɔne mu a nantwi mogya anaasɛ apɔnkye mogya ɛdɛ, nanso daabi, ebiara wɔ deɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ayɛ de ama. na ɔsɛ nhwehwɛmu nso ama yɛahu sɛ mogya biara so wɔ deɛ ɛpɛ ne deɛ ɛmpɛ nti berɛ a yɛdi papa akyi ne yɛtie ne yɛtua ne ho pa no ne bia ne bia no a yɛ a ɛnyɛ yi ma yɛ yɛsɛ mno ka sɛ metumi adante nkɔnsi bɛsi du a yɛ a memmere koraa me a metinka mu sɛ ahoɔden soku bi abɔ aba nipadue no sɛ sɛ mesɛ mogya no adeɛ ɛmpɛ no mamfa ama no ne mu deɛ ɛpɛ mo na sɛ mede ma no Deɛ pɛ na mede ma no. Enti me nua, dɛ wokyia me nnɛ, mesrɛ wo ada. Mobɔ dena sɛ berɛ a Ɔhene Mmua meredi adanseɛ wɔ saa deɛ no mu no mɛhunu sɛ ɛyɛ adeɛ a woyɛ a ɛbɛtumi aboa wo. Ne nyinaa sɛdeɛ yɛbɛtumi Ɔsoro Otumfoɔ Nyankopɔn yɛ ayɛ sɛ ɛnya ahoɔden. Woyare a wontumi nkɔ asɔre anaa mewa?

Nyak Otumfoɔ Nyak Ɔhu yɛn mmɔbɔ na yareɛ bi a ɛwɔ obiara so no Ɔnyi mani mfiri hɔ ma yɛn na obiara yi nya ahoɔden na yɛntumi nyɛ adwuma na yɛntumi nsom Onyankopɔn yie na bere pa no Otumfoɔ Nyankopɔn frɛ yɛn na yɛtumi anya akwantu pa bi abu tentene ama obiara na adwuma a ɛyɛ ɔsɛ ɔyɛ ɔyɛ ne wiase ebi deɛ yɛ kapenta ebi deɛ yɛ aduane noa ebi deɛ yɛ ayaresa bebree ne nyinaa yɛ Onyankopɔn n'abɔdeɛ.

Ehu ade a ɛwɔ sɛ ɛha yɛn. Ɔkwan bɛn na ɛfaa so a yɛbaa wiase? Ɛnsɛ sɛ Onyankopɔn yi ne ɛno sɛbe. Ɛhyɛ si hɔ a, ɔkwan a yɛfaa so a yɛbaa wiase ne ɛda no nyinaa, dɔktafo bi wɔ hɔ ma wɔtumi ma yehu nhwehwɛmu ama yɛahu sɛ ɔkwan a yɛfaa so baa wiase ni, mogya ɔkwan a yɛfaa so yɛn yɛn nsa kae, ne nyinaa a dɔktafo nimdeɛ na wɔakɔ akosua. Ɛna Dɔkta Habib nso, nso Nyame nso ama no nimdeɛ ma yɛyɛ nhwehwɛmu ahu sɛ ampa Onyankopɔn kyɛ wiase mu nan. na ɔde mogya na ɛkyia mu. Wɔn a wɔde mogya kyia mu no, bɔbɔ no sɛ wobɛhwɛ mogya mu, baabi a yɛ awo. Sɛ woyɛ A, anaa woyɛ B, anaa sɛ woyɛ AB. Wonim o, mene ka sɛ wonim. Sɛ sɛ mene ka wɔ serɛ, mesrɛ mɛsrɛ. Ana ata akɔ asoma de mu mpa, m'ani abere. Sɛ sɛ yɛ nyina yɛ pa apomuden. Berɛ a yɛ pa apomuden no, na aduru bɔ hɔ ni sɛ wode ma nipadua no. Engineer duro nyinaa na ɛyɛ ma yɛn. Even wɔn na ɔwɔ car na ɔhwɛ ne yie. Ɛwom sɛ doctors wɔn kyerɛkyerɛ nnuro wei ne wei ne wei ne wei ne nanso ma no biribi mmoa wo ma hu sɛ group wei a wowɔ yi sɛ de wɔn sɛ wɔn ma bɛboa wɔn anasɛ ɛmmoa wo. Sɛ sɛ ɛmu kɛse obi wɔ hɔ wɔn ma aspirin a wobɔ wɔn tumi sɛ deɛ efiri ti mu dwa no paa bɛboa. Ee wobɛtumi dwa no paa wohu deɛ ɔnyɛ no ho. Sɛ sɛ ne mogya no, ebia na ɔyɛ owu, ɛm, onhia asede kae biara. Enti me nua, wo nnɛ wutie a, mesrɛ wo, tie no aso pa mu, na hwɛ sɛ yɛn nyinaa betie yɛn wura Dɔkta Habib. Na ne book no yɛ a sɛbe ɔyɛɛ no sɛ ɛrekyerɛ nnuane a yɛdie no ne nnam a ɔse yɛnweɛ no, yɛtumi di so a, ɛbɛtumi aboa yɛn papaapa yie. Mesrɛ, nkyɛ ne ka kwa, na mmom tie na fa yɛ adwuma. Si dɛ fa yɛ adwuma. Wo nya buukuu no bi to wo ho nom a na wo hwɛ duane a wo sɛ wo die, awa ayɛ a wo sɛ wo die. Ɛɛɛ, bi bɛ hɔ nom a yɛ a yɛ nim sɛ mogya ɛmpɛ wei sei. Nanso Dɔkta Habiba tumi ahu sɛ saa awa wei ɛnyɛ mma o, ɛnyɛ mma e, ɛnam wei ɛnyɛ mma bi, ɛnyɛ mma o, ɛmma nyɛ, ɛnyɛ mma wei. Wo tumi wɔ nom nyinaa no a, mogya no a yɛ Otumfoɔ Nyankopɔn de ama wo no, ɛbɛtumi anyi ɛɛ ɛnyini akyɛ ama nipadua nso ayɛ frɔmfrɔm. Nhyiam no kɛse yi na meka kyerɛ sɛ metumi anante nkwansiri du a mmerɛ koro a memmrɛ. Ne nyinaa gyina kyiaso pa a mɛyɛ atie Dokita Habib yɛ ne te na medi ho adanseɛ. Mfie mmienu ne fɛ no menni aburo aduane da korakorakorakorakorakorakoraa na menni nso so sane sɛ megye adie no aboa me. Me me me kyerɛ sɛ abura yɛatoto magyae nkyɛn bi magyae ɛne na wo nua wontumi nyae wobɛtumi yɛ o sɛ sei na wonim sɛ woyɛ ababunu wotumi de biribiara na so bi abiri bɛba aho ebiri bɛba ne bi a wohunu yi a kebi afiti ase yɛ nka wogyae deɛ nka bɛtumi aboa wo ne bi a meka wotumi sɛ wotumi de biribiara ma ahotoɔ nti mɛsrɛ wada bere bi a dɔkta mɛbɛbia mo miɛntie Wo a woyɛ bi, ɔduane a wodie na ɛho nna ma wo weɛ. AM bi, aduane a wodie no na ɛnna ma wo weɛ. Saa nneɛma nyinaa, ɛtumi yɛ saa nneɛma yi a, ɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛatumi anyini akyɛ. Ama yadeɛ deɛ, yadeɛ deɛ sɛbe ɛbɛba deɛ, nanso ɛba nso a, ɛbɛhu ɔkwan a ɛbɛfa so a ɛbɛtumi asɔ ano. No, ebi ho nna wo koraa, nsɛmfuturo koraa bɛtumi aboa wo, wobɛtumi anya kata a, ne nyinaa ɛwɔ hɔnom. Yadeɛ deɛ ɛbɛba, na mmom sɛ mogya no ho ɔdena, ɛtumi ko tia.

Na ɛhaw, ɛhaw, ɛhaw. Wobɛyɛ dɛn dɛn na emu ada esiane sɛ system no a ɛyɛ a ɛyɛ adwuma nipadua no ano ɔmmerɛ? Na ɛbɛyɛ dɛn yadeɛ bi ba ɛtumi ako atia? Ɛbɛyɛ dɛn na ɛtumi ako atia? Nti wonya ne nom kyini bi nom anɔpa ne anwummerɛ, anɔpa ne anwummerɛ a, na mmom no adeɛ baako ne sɛ, kyini ne sɛ ansa na ɔhye nti, didi ansa na ɔnom. didi ansa na wɔanom. Na wonom tɔ so bɛsa bosome no bosome mmiɛnsa bosome nan no, w'ankasa wobɛbɔ mu sɛ ama Dɔkta Habib sɛ ampa Otumfoɔ Nyankopɔn ahyira no, na ɔde saa nimdeɛ yi nso ahyɛ ne mu. Yɛn nnipa nyinaa, yɛn sɛ yɛtumi tie n'asɛm, yɛtumi hunu aduane a ɛwɔ sɛ yɛdi, ɛma yɛn mogya no atumi awie pɛɛ na aboa nipadua no.